سڵاوتان لێبێ هاوڕێیانی ئەزیز و خۆشەویست لەم ڤیدیۆدا زۆر زۆر بە کورتی دوو فێرکاری زۆر بەسوود بۆ ئێوەی ئەزیز دەربارەی پڕۆژەی ڕووناکی کە زۆرێک لە هاوڵاتیان گرفتان لێ هەیە یەکەمیان بەڕێزت خۆت تۆمار کردووە بەڵام هیچ نامەیەکت بۆ ناگەڕێتەوە کە پەیوەندیشیان پێوە دەکەی بە هەمان شێوە ئەوان دەڵێن لە لای ئێمە هیچ کێشەت نییە دەبێت چاوەڕێکەی خۆ تۆمارکردنەکەت سەرکەوتوو بووە سەرکەوتوو بووە بەڵام بەڕێزت نامەت بۆ ناگەڕێتەوە ئێستا من پێت دەڵێم ئەو نامانەی کە بۆت دێن دەچنە چوویەکە زۆرێک لە هاوڵاتی نایانبینن و گرفتی دووەمیش زۆرێک لە هاوڵاتیان ئەو کێشەیان هەیە کە نامەیان بۆ دەگەرێتەوە دەڵێن نامەکە ڕاستەوخۆ ڕەش دەبێتەوە لای ئێمە ئەوەشیان هیچ پەیوەندی بە خزمەتگوزاری ئەوانەوە نییە ئەم دوو کێشەیە دەبێت لە لای خۆمان چارەسەری بکەین یەکەمیان زۆرێک لە هاوڵاتی دەڵێن نامەمان بۆ ناگەرێتەوە پەیوەندیشیان پێوە دەکەین بە پڕۆژەی ڕووناکیەوە ئەوان دەڵێن لە لای ئێمە سەرکەوتوو بووی هیچ کێشەت نییە بەڵام تۆر نامەت بۆ ناگەڕێتەوەتەوە وەک سەفی دەکەینەوە هیچ نامەیەک نەگەڕاوتەوە ئینە ڤایبەر بە هەمان شێوە هیچ نامەیەک نەگەڕاوتەوە وەک دەبینن دەرواتە گەر سەرکەوتوو بێ گەڕاوەتەوە بەڵام بەڕێزمان نایان بینین سەرتا بۆ نوێچنە بەرنامەی ڤایبەر زۆربەی زۆری هاوڵاتی ئەو کێشیان هەیە ئەلێرە لە ناو چاتەکان کە نامەت بۆ دەگەڕێتەوە دیار نییە بەڵکو ئەگەر بچینە خوارەوە بەشێک هەیە بە ناوی ئینبۆکس ئەمەتە نووسراوە بزنس ئینبۆکس ئەم بزنس ئینبۆکسە دەکەینەوە یعنی مە ڤایبەر خۆی وای لێکردوە کە بچێتان باشە ئێستا پێتان دڵم کە چۆنیش دەری بهێنن ئەوەت ئێمە کە بزنزرین بۆکس دەکەینەوە دەبینین نامەوان بۆ گەڕاوەتەوە بەڵام ئەم نامانە نهاتۆتە بەشی سەرەوەی نامەکان واتە ناتۆتە ناو لیستی چاتەکانی کە بۆمان هاتووە دەرنەکەوتووە لە بەشی نامەکانی ڤایبەرمان ئەوەی کە چارە سەر بکەین ئاسان ئەوەشیان ئاوا دەستی لەسەر دادنین Move to Main Child List ئەمە دادەگرین دێینەوە دەرەوە ئەوەتە دەبینین ناوی ڕووناکی دەرکەوت و لەمە دو هەر نامەیەک بێ دێت ئێرەوە تا دێتە بەشی چاتەکان و دەبێت دڵنیاش بکەینەوە ئەوە دەچینە ناوی بزانین ئایا میوتت نەکردووە ئەگەر میوت چات بێ دەبێت میوتەکەشی لابەری زۆربەی هاوڵاتی بوون ئەو کێشێشان هەیە ئەلێرە میوتیان کردووە باشە ئێستا ئەوە ئەگەر ئاوا بێت لە مۆبایلی بەڕێزتان پێویستە ئەم بەشە ناچالاک بکەین بەم شێوەیە بۆی هەر کاتێک کە نامەتان بۆ گەڕایەوە ڕاستەخۆ بێتە سەروی مۆبایلەکانتان و ئاگدار بکرێنەوە دەربارەی کێشەی دووەمیش مە تووشی ئەم گرفتە دەبین نامەمان بۆ دەگەڕێتەوە بەڵام نامەکان ڕەش دەبنەوە یاخود فریا ناکەی بیبینی چۆن چاتەکان ڕەش نەبنەوە هەم لە ڤایبەر هەم لە وەتسەپ فێرتان دەکەم سەرتا دێینە ناو سێتینگی ڤایبەرەکانمان سێتینگ دادەگرین بەشی سێتینگ دەکەینەوە ئەم بەشە دادەگرین کە نووسراوە پرایڤسی و ئە لێرە سێم دانە disappearing message disappear واتە خۆی ئۆتۆماتیکی ڤایبەر وای کردو نامەکان ڕەش بێتەوە نەک با بڵێن خەلل نەن لە ئەوان هەبێ ئەتا کێشەکە لە خودی ئەپلیکیشنی ڤایبەر یاخود وەسەپە ئێستا لە ڕێگای ئەو شتێکە من فێرت پێتان دەڵێم وەکوتم سەرتا دێنە بەشی سێتینگ لە بەشی سێتینگی کە دامانگرت ئەم سێ خاڵە دارەگرین ئەوجە دێنە بەشی سێتینگ ئەوجە ئەلێرە پرایسی دادەگرین دواتر ئەمەی سێم disappearing message by difficult ئەمە دادەگرین ئەمە پێویستە ناچالاک بکەین بیکەین بە ئۆف ئەگەر بەرنمەکەش تا عربیە هەر لە ڕێگەی ڕووکارەکانەوە بیناسنەوە ئێستا بەم شێوەیە نامە هەر نامەیەکی نوێکە بێ ئۆتۆماتیکیان ڕژ نابێتەوە یاخود ئەگە بتانەوێت یەک نەفەر وا لێ بکەن کە نامەی ڕەش نەبێتەوە بۆ نمونە ڕووناکی وا لێ بکەن دێنە ناو چاتی ئەوان نامە خۆی ئۆتۆماتیکیان ڕەش بێتە ئۆتە گیس ئەپیرنگ مەسیج بەم عەلامەتە بیناسنەوە سعاتێکی لەسرە دای دەگری ئەلێرە ئەمەش پێویستە ناچالاک بکەی ئێستا نامەکان ئۆتۆماتیکی ڕەش نابنەوە باشە ئەمە دەربارەی ڤایبەر ئێستا دەربارەی وەتسە پیش هەمان شتان پێ دەڵێم کە چۆن نامە ئۆتۆماتیکی ڕەش نەبێتەوە سەرەتا دەچێ ناو وەتسەپ ئەم سێ خاڵە دادەگری دواتر سێتینگ دوای ئەوە دیتە خوارەوە لێرەش بە هەمان شێوە بەشی پرایپسی دادەگری دەگەڕی واتە بۆم قفڵە کە دادگرت ئەلێرە کەمێک دیتە خوارەوە ئەمەش دووبارە دیفیکەڵ مەسج تایمەر دیس ئەپیرنگ مەسج ئەمە نووسراوە ئەمە پێویستە ناچاراک بکەی وەک من بەم شێوەیە لەم ڕۆوا هەرنامێکی نوێمان بۆ بێ نامەکە ڕژ نابێت ئۆتوماتکی و بۆ نمونە لەگەڵ هەر کەسێک نامەت هەیە یاخود بۆ نمون ئەو ڕووناکیە نامی بۆ نردووی نامەکان ڕژە نۆ ڕۆژانە ئەگەر نامەکەی نردڕاستە خۆ کلیک لەسەر ماڵپەڕەکەیان بکەواتە لەسەر پرۆفایلەکەیان بگرن ئەمە دادەگرین ئەمە پێویستەوە گوتم ناچالاک بکەین خۆی هی هەندێک لە هاوڵاتی نەوەد ڕۆژە هەندێک حەوت ڕۆژە هەندێک دوچار ڕۆژە پێویستە ئەم بەشە ناچالاک بکەی بۆ ئەوەی چیتر نامە ڕەش نەبێتەوە واتە لە بەرنمەکە ئۆتوماتیکین ڕەش بێتەوە وەلی ڕێژداتی نەکۆتایی یددیوەکە یوادارم سوودتان لێبینی بێ